Efo poblogaeth sy'n heneiddio a dymuniad y rhan fwyaf o bobl i aros adra cyn hired â phosib, mae'n bwysig iawn sicrhau bod gwasanaethau addas ar gael i helpu pobl i fyw yn annibynnol. Dyna pam mae Cyngor Gwynedd ynghyd â nifer o bartneriaid eraill wedi mynd ati i edrych ar sut mae gwasanaethau gofal yn cael eu darparu i oedolion ac i ystyried sut mae gwella y ddarpariaeth honno. Pan mae rhywun wedi cael codwm neu dreulio cyfnod yn ysbyty, yr un peth mae pawb eisiau wneud yn syth wedyn ydy cael dod adra wrth gwrs ynde. Wel, rhywun sydd wedi bod drwy brofiad fel yma yn eitha diweddar ydy Miss Ellis, felly be am i ni fynd i ddeud helo wrth hi? Yn draddodiadol, mae gofal cymdeithasol wedi canolbwyntio ar gyflawni tasgau dros bobl. Mae'r pwyslais rwan yn symud at alluogi pobl i wneud pethau dros dyn nhw eu hunain. Diolch i chi, Miss Ellis. Rwan ta, da chi wedi bod yng nghanol rhyw drybini yn dydach yn ddiweddar. Dudwch yr hanes wrtha fi. Wel, yn di mynd i mewn i'r bath tua'n ar ddeg ar gloch y nos. A wedyn mae gen i fel rhyw felt pwrpasol. Byddwch chi'n pwyso beth yn yr ochr. Mae'r belt yn mynd i lawr. Dyn byddwch bwyso yn ôl, byddwch yn difynnu wedyn de. A lot o dwrnod yma, ddau o ddim dod i fyny. Wedyn fedrwn ni'n dod o'n o. Do'n i'n fedrwn ni'n ymyw, dri si bob ffordd i ddod allan o'r bath fa. Fedrwn ni ddim. Ac am faint fuoch chi yna wedyn? Oedd hi'n ddau o gloch y pnawn, neu tan pnawn ddau o gloch y pnawn wedyn fues i yna. A wedyn um, fues i yn ysbyty Gwynedd am wsnos. A symud o fanna wedyn i Eryri am chwech wsnos. Felly ar ôl i chi adael ysbyty, i le aethoch chi wedyn? Dod adre wedyn de. A o'dd 'na ferched yn dod yma i helpu fi godi yn bora. A wedyn fydda i wedyn dod amser cinio. A tua chwech o'r gloch wedyn i neud dipyn o fwyd. Dyn tua hanner awr 'di naw o'dd 'na ferch arall yn dŵad i'n helpu fi mynd i'n ngwely. Ag o'dd hynny'n help garot 'c'os o'n i ca'l rêl I raid ar y grisiau. Wel, o'n i wan ofnadwy, dwi'n i'm sydd eisiau dweud y gwir, ond o'n i'n medru mynd i fyny ag i lawr grisiau, de. Bydd yna ferch yma'n bob nos yn dwad yna, jo. A o'n i'n chlywed ti'n cloi'r goriad. Ac yn mynd, o, oh, Mary, mae fi yma wan. Tan bora fori. ond argedd o'n i falch o glywed bora fori, clywed y merchaid yn agor o drws, de. A dod i fyny. O o'dd e'n anneithiadol o dda 'de. Sut 'sa chi 'di teimlo 'sa chi 'di gorfod mynd i gartra wedyn? Wel do'n i'm yn awyddus o gwbwl. Adra ma'r wn isio ddod yn ddiwadd 'de. Dwi 'di bod mor chi yn byw mor annibynnol 'de chi 'di gneud bob dim fy hun a mynd yn y car Lle bynnag fydda eisiau, ynde. Erbyn hyn, ar ôl cael cefnogaeth galluogi, mae Miss Ellis yn byw yn annibynnol yn ei chartre ei hun. Drwy gynnig cefnogaeth wahanol sy'n cynnwys rhoi offer a chynnig cymorth ymarferol iddyn nhw ymdopi efo tasgau bob dydd, Y nod ydy codi hyder a sgiliau pobl i fyw yn annibynnol ac yn ddiogel, ac felly rhoi tawelwch meddwl i'r unigolion a'u teuluoedd. Mae gosod offer sylfaenol o gwmpas y tŷ yn medru bod yn help mawr i bobl fyw yn annibynnol ac yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain. A dwi yma yng Nghanolfan Dolfeurig yn Nolgella, lle mae llawer o'r offer yna yn cael ei arddangos, a dwi'n mynd i gael sgwrs efo Siân Eleri sy'n gweithio fel therapydd galwedigaethol. Siân, yn fama mae gennym ni offer i roi mewn bath i rywun, ond mae gennych chdi bob math o bethau yn y ganolfan yma, yn does? Oes, mae- fel ti'n dweud, mae gennym ni offer bathio i helpu pobl fod mwy annibynnol, gallu trosglwyddo i fewn ac allan o'r bath. Mae gennym ni bethau mwy dwys, so mae gennym ni yym cawodydd sy'n gallu cerdded i mewn ni. Um, os i bobl methu uh, trosglwyddo hynna'n i fewn i'r bas. Mae gen ni bethau fatha cymod, mae gen ni hoist, mae gen ni um, lifftau grisiau, cadeiriau arbenigol, pob math o dweud y gwir. A beth di pwrpas yr offer yma? Mae'r offer, i ddweud y gwir, maen nhw gyd yma i drio helpu bobl i fod mor annibynnol o ffosib. So, ella, drwy wneud hynny hefyd, mae'n gallu lleirhau angen o angen, uh, fod angen gofalwyr yn y cartre hefyd i helpu bobl. A be 'di dy rôl di wedyn fel therapydd galwedigaethol? Ein rôl ni fatha therapyddion galwedigaethol ydi mynd allan i'r tai fwy na heb, yy asesu'r cleientau yn fanno, gweld be 'di'r problema ma' nw'n ga'l fel o'n i'n deud fatha'r basio, trosglwyddiada, ac yna wedyn yym yn gweld os 'dyn nw'n cyrradd ein criteria ni. Ac wedyn, da ni wedyn yn mynd ati wedyn i ddarparu nhw hefo math o offer sydd ar gael.
Mae canolfan fel ma yn wych achos mewn ffordd ti'n cael gweld yr holl, y trawsdoriad o wahanol bethau sy ar gael iddyn nhw. Yn aml iawn be da ni'n neud hefyd ydi os da ni di mynd allan i dai pobl yym ac yn argymell bod rhywbeth fel cawod lefel gwastad yn addas iddyn nhw a dyn nhw ddim yn siŵr iawn o be ma hynny'n golygu da ni weith- weithia wedyn yn yym yn gofyn i ddod yma ag yy gweld beth sy ar ga'l a gweld yy y math o gawod sy 'ma ag eto wedyn ma' nw'n gweld yr holl holl bethe eryll sy 'ma hefyd. Ella 'dan ni methu darparu on' ma' n'w yn gweld o 'sa hwnna'n gallu bod yn reit addas i fi yn y cartre a wedyn eto 'dan ni'n gallu deutho n'w be' sy ar ga'l.
Yn ogystal ag offer ymarferol mae 'na dechnoleg newydd wedi cael ei chyflwyno, sef tele-ofal, sy'n rhybuddio os ydy rhywun mewn peryg neu mewn sefyllfa debyg i Miss Ellis yn y bath. Mae yna ddatblygiadau rwan sy'n galluogi pobl hŷn i brynu neu rentu eu cartrefi eu hunan, ond efo'r opsiwn o gael gofal os ydyn nhw i angen o, ac mae yna bob math o gyfleoedd i gymdeithasu hefyd. Mae yna gynllun ar y gweill, y cynllun cyntaf o'i fath yng Ngwynedd ar droed yn y Bala. Ac un cynllun tai gofal ychwanegol sydd eisoes wedi agor dros y dŵr yn Ynys Môn ydy Pen Ucheldre yng Nghaergybi, ac un o'r preswylwyr cyntaf yma ydy Misus Roach. Wel Misus Roach, diolch am roi gymaint o groeso i fi i'ch cartra lyfli chi. Ydych chi'n hapus yma? Dwi'n hapus iawn.
Hapus iawn yn dy wir. Mae gennych chi le braf ofnadwy yn does? Ydi'n braf 'ma. Be' 'dach chi licio am y lle? Wel dwi wrth fy modd 'ma. Yy gweld pobol dod i fewn ag allan 'na be' fyddai i'n licio gweld pobol dod i fewn ag allan. Pan odd y tŷ that's the first thing pan odd y tŷ yn y chat. Dwi'n gwbo bod o'n gwestiwn hŷ ofnadwy. 'Dach chi'n mynd i ddeud wrtho fi faint eich oed chi? Dwi'n yy gant a pump. Mi fydda i mis nesa 'te. Ydach chi'n ca'l dipyn o help yma 'dach chi angan help rŵan? O yndw.
Home care dod i mewn pan oedd y dde. Brecwast. Wedyn o'n ni that's the day, beginning of the day. Da ni cael amser reit hyfryd mae deud y gwir. Be da chi'n neud yn ystod o'ch diwrnod wedyn? Da ni cael bingo. Mae'r wsnos, mae hwnna'n neud o'ch chi meddwl chi'n chi. A mae'n mynd i'n wely cysgu'n braf. Deffro'n barod. A be fysach chi'n ddeud i unrhyw un sy'n meddwl dŵad i rwla fel Penycheldra i fyw, 'sach chi'n deud gwnewch o? Ie dwi'n meddwl ŵan ie. Mae peth gorau yn neis i. Mae digon o ryfeddod a a pob peth ar law tydi? Pob peth. Felly Gwenda, ers faint ma'ch mam chi yn byw yma? Tair wythnos.
O, dim ond ers tair Ie, wsos? ie.
Ac mae'n amlwg yn hapus iawn yma. O, yndi, yndi.
Ydach chi yn licio dod yma? Ydach chi'n teimlo bod o'n le cyfforddus, yn le braf fysa fo'n rwla 'sych chi'n ystyried i fyw? Dwi am dod yma, gobeithio. Ydych chi? O, yn dawt, dwi'n rhaid enw i lawr.
Ochr yn ochr â chefnogaeth, offer a phecynnau gofal pwrpasol, mae yna nifer gynyddol o weithgareddau cymdeithasol yn cael eu trefnu ar hyd a lled Gwynedd yn benodol ar gyfer pobl hŷn. O glybiau cinio i glybiau cerdded a chlybiau hamdden wythnosol, mae yna bob math o gyfleoedd i gael hwyl ac i gymdeithasu. Y neges yn syml felly ydy bod hwn yn amser cyffroes iawn o ran gofal cymdeithasol i bobl hŷn yng Ngwynedd. Wrth i wasanaethau newid y gobaith ydy y bydd pobl hŷn yng Ngwynedd yn cael cefnogaeth i barhau i fyw yn eu cartrefi i hunain.